bar fardii hoggaa taanii bar torbaatami qixxaawa ja'a yoo akkasuma sunnaa rakaan lama sagaddeen rakaa torbaatami sii qixxaawa jechuu duuba rabbiin akka jee dalagaa biraa waan kana qabdi waan kana kana jee dubbatee fixee illa sooma jee bar soomana malee bar dalagaa hundinuu gartee haa waan gatiin sii gartee amma himamtee jirte jechuudha. Dubartiin achi booda maal jee bar soomanni kun bar lii bar naafii jee. Bar naa jecha dhugaatii lakkisee gabrichi kiyya bar naa jecha waan qalbiin feetu lakkise jazaa isaa naaf beeka jira jechuudha. Duuba akkasuma gaabboleeyyan warra rabbii irraa qeebalee warra nagiyaan lafa kaa'e rabbiin waa godhobboleeyyan kiyya. Bar baatiin araaramaa tun inshaa Allahu ta'ala guyyaa tokkoon dhufa jira. Guyyaa leeylatul qadri jedhan guyyaa halkan darajaa qabu jechuudha. Yoo guyyaa san sii salaata subii salaata ishaa'ii jammaan sagade sii gartee gaamma quraana qara'u jiru sii waan kayrii dalagu jiru yoo sii dhufte halkan sun baatii kumta karsi yaal jarabbiin kayru min alfi shaarja baatii kumta kora sii caalte jechuudha.

Nama akkasii fayyaa hin qabnes rabbi nu haa fayyisu. Nama xiqqaa guddaa keenya hunda. Niyyaa teessan waan isin niyattanii miti waan isin niyattin waan keerii isin qaba rabbi isin haa ta'u gartee gammoo baleen kiyya. Yoo isin xiqqoon isin waan isin godhe xiqqoo sana irra galata naa galchuu baattan qabaan tiyya gartee gamma jabaa beekadhaa jaa. Yoo nimaan isin godhe wallaaltanii na kafartan bar qabaan tiyya akkasuma jabaadha jaa. Bar rabbiin kun nama jaalatuma koraa baleen kiyya. Maal jaan nabiyyiin rabbii alayhi salaatu wassalaam rabbiin nama tokko hoggaa jaalate mokkora jechuun bar muslima isaa jaa duniyaa isaa irratti gartee gaamma cinqiin azabee miskiinummaan gartee gaamma azabee dilii miicee irraa fide jechuun hatta hangaruu irraa ba'uu deemtulleedha bakka atti jabeesse jaa. Bar namni sun bar mu'minan kaamil jaa mu'mina guutuu jechu. Yoo gabrichi kun mokkoraan an isa mokkore san jaalate jaalalaa katabamaaf jaa. Yoo jibbe immoo jibbannaatu rabbi irraa jechu. Nama asirra fakkeenyaaf miila isaa tokko dhoowwate yoo jaalatee rabbi sabbare bar guyyaa qiyaamaa sababa miila saniitii jannata gartee qaama rabbiin badhaasa jaa. Jannani sun kasamii fi dachii irraa akkasi ballooti jaa. Yoo fakkeenyaaf laaltuu isaa lamaan tana duraa bayse hoo yoo irra sabbaree rabbii jaalate rabbiin jannata lama badhaasaa biyya. Duuba kaabbaliyyan jannanni lamaa sun ka dachii fi gartee ka amma samii ta'e irra ballooti jaa. Jannanni tokkichaan isaa jechuudha. Duuba obboleeyyan warra gartee ka amma rabbi sabbaree rabbii gartee ka amma achi gadi badhaasee duniyaa irratti badhaasu rabbii sinaa godhu obboleeyyan keenya. Wallaahi niyyaa teessan Wallahi rabbi isin haa guutu barakaa baatii araaramaatiin barakaa jinsaatiin rabbi isin haa guutu. Duuba as keessa waan ka'eef dalagu rabbi isin haa laafisu baleen kiyya. Balaa takkallee ta bitaa ta mirgaa ta gubbaa ta jalaallee galee duuba rabbi isin irraa qabu. Bakka jirtaniin nageenyi rabbi wallaahi nagaa fi rahmanni rabbi rabbi isin irratti haa buusu.

Balaa takkallee rabbi sirraa qabu. Duuba diin kanaa waa hundaa dawaadha. Ijoollee teessaniis barsiisuu irra jabaadha rabbi isin haa barsiisu rabbi isin haa laaffisu. Inshaa Allahu ta'ala gaa Ramadaan Mubaarak gaa bakka jirtan hunditti baga baatii araarmaatiin isin ga'e baatii kabajaa baatii jaalatamtu. Duuba baatii sawaabni isii gartee amma dachaadhaan deebi'u jechuudha. Warra akkasuma waan kanaan qabamtanis dawwaltanii waan akkanaa jechuu dandeessan.